L-attitudni umana l-aktar qrib tal-grazzja divina hija l-umoriżmu. Meta kliem bħal dan tisemgħu ġej minn fomm il-Papa nnifsu, allura jista' jinstema' xi ftit stramb. Kif jidher mill-isem tagħha stess, it-tema ewlenija tal-eżortazzjoni appostolika Gaudete et exultate hija dwar il-ferħ. Allura ma setax jonqos li f'dan il-kuntest il-Papa Franġisku jsemmi wkoll l-umoriżmu.
Kemm ilni midħla tal-kitbiet tal-Papa Franġisku, speċjalment tad-dokumenti importanti tal-maġisteru tiegħu, l-enċikliċi, l-eżortazzjonijiet, l-ittri apostoliċi, dejjem kważi ninnota illi fil-qalba ta' kull dokument ipoġġi dik it-tema li hi l-aktar għal qalbu. Hekk ukoll naraw Fl-ittra, Gaudete et exultate ifirħu u thennew. Proprju anki kif jgħid l-isem, anki fil-qalba ta' dan id-dokument sabiħ, fil-fatt fit-tielet kapitlu, jagħtina dik li nistgħu nsejħulha il-Magna Carta tan-Nisrani, il-Beatitudnijiet, dawk il-kelmiet sbieħ li qal Ġesù fid-Diskors fuq il-Muntanja, kif insibuhom fil-Vanġelu skont San Mattew, aktarx diskorsi li kienu mifruxin fuq iktar żmien imma li l-Evanġelista jagħżel li jiġborhom f'diskors wieħed twil li fil-fatt jieħu medda ta' diversi kapitli f'Mattew li Ġesù ippronunzjhom minn fuq il-muntanja, proprju mill-post tal-awtorità imma aktar tal-għalliem li qiegħed jgħallem lid-dixxipli tiegħu li qed jisimgħu b'attenzjoni u hemmhekk jagħtihom it-tagħlim l-aktar importanti għall-ħajja tad-dixxipulat. U fost dan it-tagħlim, illi fih hu għallimna wkoll it-talba sabiħa tal-Missierna, jagħtina l-beatitudnijiet, dawk is-sentenzi li jibdew henjin jew imberkin. U jien naħseb li mhux b'kombinazzjoni illi anki fit-traduzzjoni Maltija għandna proprju din il-kelma sabiħa, henjin. Għaliex il-ħajja tan-Nisrani, il-ħajja tal-Vanġelu, il-ħajja tad-dixxiplu ta' Kristu, mhijiex ħajja b'geddum sal-art, mhijiex ħajja ta' min huwa dejjem jgħix biċ-ċira, imdejjaq, donnu ħa jaqa' kollox fuqu, donnha waslet l-aħħar tad-dinja, kif ħafna drabi ippruvaw jagħtuna l-impressjoni jew hawn min jipprova ibellagħha lil oħrajn li biex tkun Nisrani tajjeb hemm bżonn tgħix dejjem serju, imdejjaq. Veru li l-ħajja Nisranija fiha wkoll ċerta sobrjetà, ċerta serjetà, imma Ġesù jridna nkunu ferħanin, b'dak il-ferħ, mhux artifiċjali, tal-qoxra illi jgħaddi mal-ewwel buffura riħ, il-ferħ ta' xi frixkun birra illi forsi tħossok daqsxejn ħaj imma mbagħad malajr jgħaddi, jew il-ferħ ta' xi oġġett li takkwista, tifraħ bih għal ftit taż-żmien imma mbagħad kważi tinsieh u twarrbu għall-ġenb. imma l-ferħ illi jibqa', il-ferħ li huwa t-teżor veru li ma jistax jitteħdilna. Dan huwa l-ferħ illi jitkellem fuqu l-Papa Franġisku b'insistenza kbira f'din l-eżortazzjoni tiegħu, Ifirħu u thennew. Araw l-insistenza għal darba darbtejn b'żewġ kelmiet differenti, Ifirħu u thennew. U interessanti li x'in immorru nfittxu eżattament fejn Ġesù jgħid jagħmel din l-istess insistenza, ifirħu u thennew, kien għadu kemm tkellem dwar il-persekuzzjonijiet, dwar in-nisrani, id-dixxiplu, illi jiġi ppersegwitat. Imma minkejja dan Ġesù jgħidilna, ifirħu u thennew. U forsi mhix din is-sitwazzjoni anki tal-Knisja tan-nisrani llum? Forsi m'aħniex naraw persekuzzjoni forsi iktar sottili milli tat-tixrid tad-demm, kif kienet fl-ewwel sekli tal-ħajja nisranija? Għalkemm anki din mhijiex nieqsa f'ċerti pajjiżi fejn ħutna l-Insara qed jisfaw martirizzati. Proprju persekuzzjoni illi taqtgħalna qalbna kultant, illi tgħidlek imma għalfejn tibqa' tgħix, għalfejn tibqa' tissielet biex tkun Nisrani tajjeb? Madankollu Ġesù jibqa' jistedinna, Ifirħu u thennew għax ħlaskom kbir fis-smewwiet. U jiena jolqotni l-fatt kif il-Papa, Isemmi bħala eżempju sabiħ ta' kif wieħed kapaċi jgħix din il-ħajja tal-fidi b'ċertu ferħ u anki b'sens ta' ottimiżmu u kultant anki ta' umoriżmu, għaliex le, lill-qaddis Ingliż li verament jibqa' bħala wieħed mill-aktar qaddisin ferrieħa, San Tomas More. Dan ġie maqtul mir-Re tal-Ingilterra proprju għax għażel lil Alla Qabel ma għażel lis-sultan li kien jirrispetta u jħobb ħafna, kien qaddis li fost l-oħrajn kiteb talba sabiħa dwar kif ikollok diġestjoni tajba, anke kif tkun kapaċi inti tieħu lilek innifsek b'ċerta leġġerezza biex ngħidu hekk. Talba li l-Papa jgħożżha ħafna, hija waħda mit-talbiet li jħobb jgħid kuljum. U dan il-Papa u anke dan il-qaddis flimkien ma' qaddisin oħrajn nistgħu nsemmu lil San Filippu Neri pereżempju, lil San Ġwann Bosco eh, u oħrajn jgħallmuna verament kif ngħixu l-ħajja tagħna ta' bnedmin imma anke ta' nsara u l-ħajja tal-fidi anke b'ċertu b'ċertu ottimjiżmu għaliex wara kollox Ġesù qed jistedinna biex inkunu ferħanin. Il senso dell'umorismo è una grazia